What's everybody, it's your boy J Zvakanaka tiri vana vapa Squatter TV uh, tichisangana zvakare another day another place and boom today guys tiri kudombo shower yeah, titsa on dombo shower um, I think you, you all know guys know dombo shower kune vasikazive dombo shower dombo shower is just another city out of Harare and yeah, it's a city out of Harare vamwe vanofungo pana wangu wandotanzi kumusha wangu Domboshawa. My guy, if you say like Mushawa or Domboshawa, I don't think so. Because uh, as far as I see, the place is urbanizing. Saka, nditori kanga ghetto. Ndatozo mbosanga nemamwe maghetto saka ndita know this hood is called D-Town. Saka guys, nasty pa D-Town. Tichingopinda mu street pa ground tichindo zvakamira sei. What's up everybody? Ndina sisi vari kunakirwa pana kudaro. Sisi rinongwa kunakirwa. But anyways, zviriko zvowanika guys chiri muchirat chiri muchigri chiri padzitsaon padombo shawa ndiri pamarket place guys nhasi so ndichikorenga nyaya kangu donzisa ya prophet t madungu iyi hanzi the highest prophet palady zvamanje manje pakarova three months ari paheaven apa sistren mune nyaya nitaura inyaya iri simple nyaya yavamadungwe muporofita vakaita mwedzi mitatu vari kudenga saka pavakaita mwedzi mitatu vari kudenga pavakazodzoka pasi panapa handiti ndoba wakasvikawo landlord wavo anemba yakewo pasi panapa handiti achiti hako mukuru hamuna kubvisa mari here landlord ndokubudisa zvinhu mumba ndokuisa asi muprofita mhinduro yake kana kuti comment yake kuchiitiko ichi anobva ati iye ah, ko maida kuti ndibhadhare rendi sei inini ndanga ndiri kudenga ah, ini angu andonzwisa apa vanga vari kudenga oh, amunonzwa kuti orit ah, I'm talking about the prophets uh, T Madungwe eh. vanombo vakumbonoita dina naMwari kumborwa beef naMwari chichi paheaven vachimbodzoka actually iye munhu anotongorwa anoteleport akakwira akadzika akakwira akadzika zvoita kudenga think uh, most of the times anotospenda time yake yakawanda ari kudenga kudenga hando maybe ndo second pendo first home pamwe paearth panapa ndo second home saka vanga vachiti vari kudenga kudenga denga chaiko iko like kwamunoti kudenga imi eh. ndokwanga vari muna mwari vakazotadza zvavaoda ze vadzoka eh. vadzoka vasvika zvinhu zviri panze eh. landrod vachitaura kuti vauda mari yerent eh. saka mari yerent vaitadza kubhadhara nei apa i think chikonzero chavo ndechekuti ivo vanga vasitori paground manje vanga vari unavailable Patime the dear married Ellen because vanga vari chi vanga vana vana mwari vanga vana mwari Ah.
asika semunhu wamwari zvaifanira kungozviita zvega kana vanga vari munhu wamwari
anorara nyika Kutomboda kana iye mwari wacho paibva kudenga vaifanira kubva kudenga vapuwa mari namwari guys nemacomments ari makusero handizoti mukunyatsoanzwa here but

Imwe momzi vange vati munhu ainamatsira nyika aifanira kuita munana wekuti pangubude zvemari mari zvinobva zvangoitika zvega but umwe mbunzo wangu anobva da kubvunza imomzi ndewekuti iwo okay ko pada vasiri kutonamatira nyaya dzerendi because mwari anopindira zvatonamatira right mm. what if maybe is not praying for that kana
vachizviti munhu wamwari zvaifanira kuzviita zvega

saka munhu wamwari haasi tonamata vairoja pamba pangu ndaitovaburitsa bcause kana vakataura kuti vanga vane three months namwari vari kuting eh. vaifanira kubhadharwa varenti yachina namwari bcause inini ndiri mwana wamwari but mwari akanditira minana akandipa imba imba nemota mukuti munhu wamwari havasi ku kauti ndi mwari havasi kunamata bcause munhu wamwari aroji munhu wamwari aroji eh. rather tse guys munhu wamwari aroji kana uri roja iwewe seni
ngatiwezei kunamatiratinonamatira upenyu hwakanaka handiti munhu ari panyika ari kutambura ukaona uchiri kutambura uri munhu wamwari ka usati wakusvika palevo rekunamata bcause pese pane chinamato techinamatirwa zvakanaka momzi maundisendaugaya kasefini Guys, am I, am I that praying? Am I that praying for? Because inini inini inini prophet wangu church kwandini nda vakaridza kuti tinotaura tino unodeclare cha unoda mu life. Mwari obva akuiti. Mwari dai nini pakashata. Kuti ndakazoenda kudenga kaini ndakataura izvi zvema cheza zvina basa basi. But tinoda mata tinoudzwa kuti munhu waMwari kana wasvika pa level kunamata urambe uchiloja. 100. Tinozita zve. zvakafanira pabasa pangu pakasitika ndongodhibira kuti mwari ndikutoda mari izvezvi mari ngaiuye nana yotongoitika semunhu wamwari because ndinge ichitaura namwari iye kana achitaura namwari kushaya mari here ndise
but haa ah, moms iye ari kutaura kuti zvinhu zvake kana achiziva kuti munhu wamwari property ari kuidii munhu anogara ari kudenga zvagara asina property semunhu wemweya because kana takutaura munhu anogara kudenga ka munhu wemweya imweya because munhu anoenda kudenga ka wamweya hizi mutumbi

Anyways, kana takutora zvekufamba mubhaibheri eh, hanzvadzi eh. tichitaura zvekuti vana moses vakazofamba sei eh. isusu masteji wayo aka tiri kumafamba tiri panyika tinavo mafambira kudenga oh. tiri kumafamba panyika
saka So bottom line pana pa guys. Topenga katombongoroda haana kurohwa ne madrugs. Because denga turi munhu ari normal ka property yake yakarohwa naye kudenga. Eh. Panodzoka odzoka ndo mina anazvo panodzoka odzoka naye because kana iye achigona kuenda nemutumbi wake kudenga zvinoita vanhu vekumarau. Kana achigona kuenda nemutumbi wake kudenga kana kusiya property yake mumba mani. Because no munhu waMwari kana vakapenga handiti vachingoenda kudenga koko vakasimudza property yavo vakabaya. Yes, as long vachisiya property pasi pezuva vana ava. Rent inodiwa. Mumwe wedu eh rent kudiwa kwa lenders. Yakakwana futi. Arendi kwa rent road inotongodiwa. Kuna mwana anogara mahara. Kudenga ndokunogarika mahara kwete panyika pano. Pano pa kwete. Ya peno kana pa kwete.
Wanzi akaita 3 months ari kudenga.
Ah guys Pana apa ndovana kwa vana 7 dzevane. Ba babuda rewe statement kuti because ah. Kudenga kwacho ikoko kuti akati kunogarwa mahara ndiyani. Sa
pane one pachitoitika pazvinhu two.
Saimoti pazvinhu two dzinogona dziri pfungwa chaidzo dzoti tinogona kuti senyika takatotarisa munhu achirasika kana kungotiwo munhu anenge achingobhemawo zvimbanje mbaje zvake izvo zvizvi zvinobva zvamudhakaanmhuri here nokuti kana akakwanisa kuenda kudenga akazosiya sei mhuri ane mhuri here asi munozero kuti eh, like mhuri dzevanhu vamwari dzino understand kuti baba vari kumbaita ai dzino understand baba vari kumbaita saka ndo dzakasiwa dzino like baba dzichigara saka pakati kushaka vana vana veminana vanogona kubhadharira baba wa mwari baba apa takutoblema vanesa father ni manje prophet t madungwe prophet t madungwe kana vari munhu wa mwari munhu weminana mm. vanofanira kungobhadharwa rent nevana vesangano vavakamboyambutsa like atichiti vanoesa havaizombogona kuburitsirwa zvinhu panzi vari baba vesangano ivo vachigona kunamatira nyika mm. saka ngati vana vesangano varipo saka kana vamadunga vari kudenga namwari pane imwe question ingunzi mwari upi because vona nyaya dzanamwari idzi dziri trick guys ehe eh, nokuti mira ndikudze nyaya dzanamwari idzi mm. tichitarisa izvozvi zvigeneration inonzi yaama 2000 eh. vane belief yavo yekuti mwari wavo ari pasi mumvura vana manjusu vanozviti vana sister manyama saka isusu da kunzwisisa kuti ava kana which god wavaitandara naye vachibraya naye nokuti even mubhaibheri chaimo tikagara pasi titange kubva kuna genesisi kusvika kuna zvakazarurwa hatisati ambonzwa nhoroondo yaanotaura kuti akakunda kusvika pakuenda kudenga kunobraya namwari obva azodzoka panyika eh, ndichiri kurangarira mharidzo yapastor chiweshe vanotaura kuti vakaenda kudenga asi chavakasvikotambirwa nacho maruwa handina kumbonzwa chini ndakatandara namwari ndikabvunzwa mubvunzo manzwisisa vanototi zviri kutoitika munyika vari kuzvinamatira mufambiro uri kuita nyika vari kunamatira nyika sei vari profeti murombo nekuti maprofeti chacho nekuti zvinonzi mumba mababa hamuna kuchema hamuna kusuwa mune mufaro mazuva ese vanochemera kupi kana baba wazvirochi zvakuiswa panze pegeti isusu vanoisanga tira unobatsirwa nababa towana zvinhu zvababa zviri panze pegeti tochemera tinochemera kupi nekuti tinoziva kuti baba vanofanira kuva neroom yehealing section handitika hmm. inonzi healing center yeone on one saka zvinoreva here kuti papa taienda mubathroom here kana kuti mutoilet yalandlord kundodzingirwa madhimoni imomo ivo vachiloja vanomboloja maroom mangani papa saka papa ava ngavanyatsotitsanangura kuti tseketudza kuti kumusha uku zvakamira sei apa toda kupanzwisisnekuti munoziva here kuti haugoni kuona mwari landrod vakatsamwa vachida mari yavo yerenti sei vana vesangano pakashayikwa anobutswa
akavaka ega vanofanira kubhadhara rendi avachiitirwa munana namwari wavari kunamata agoneaamusi mutendi anovatengera imba kana kuti anoafodha kuvalojera full house yekuti kana takuya kuzodzinga madhimoni munamwari aloje kana wasvika paisusu kana takuti chekutanga vanotanga kunamatira wisdom handitika uh, vanamata votanga kunamatira vanhu vanomutswa vanova pamota yekutanga kufambisa kana vasina bhasikoro chavo baba guti vataura kuti ndakafamba nebhasikoro ah, mota vakanamatira vakamutsirwa vachivhayo
ngavachinamata futi pamutswe umwe chivhayo anovapa gedhi rinokutanga kubva pajurawo mm. kusvika mukati nekuti isu vana vesangano tatati hatitori murodhi kuda kundodzingwa matime enyu and neinformation nemutauro wataita you know like its funny